U dak iż-żmien kienu għażlu li jpoġġu lil Agata Barbara bħala President. Agata Barbara kienet toħroġ fid-distrett tiegħi, dak iż-żmien ovvjament kif qed ngħidlek il-politika kienet iktar ħafna iktar ħarxa milli hi, u jiena ma ridtx, assolutament. Qed jiena ma naqbilx u ma naqbilx. Ma taqbilx li hi tkun President. Li hi tkun President. U meta konna fil-Parlament, qed tifhem u għeddejna biex nivvutaw biex hi tkun President, alright, dak iż-żmien qablu bejniethom iż-żewġ parti li jkunu President, però meta ommna bil-wiefqa biex biex il-President jidħol fil-Kamra jien bqajt bilqiegħda. Kulħadd qam u jien bqajt bilqiegħda. U jien niftakar qasam il-Kamra Lorisan dik inhar sa kienx fis-sakra jew ma nafx x'kien u kien tani daqqa ta' ponġ għalija fejn ma qomt. Għax ma ridtx inqum. Oqgħod għandi daqqa ta' ponn ġo wiċċi, kissirli nuċċali li kelli, gidimni gidma li domt xahar sakemm għadditli għax kemm waħda gidimni waħda sew. Isir wrestling alla da. Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri dak iż-żmien differenti llum titħaq, ma dak ma kontx titħaq. Le, kieku tiġi llum ma titħaqx. Qed nitħaq l-iktar ħaġa raġuni. Isma' da mhux qed ngħidu ta' bħala storja. Daqs kemm inti kalm waqt li fis-sens qed tajda. Eh, mbagħad eh, ta' nistrejt, gidib li naqa' wiċċi. No hard feelings. Ħadda cappuccino, bar nordu. Le, ma tantx konna ħadda cappuccino. Dak iż-żmien ir-reazzjoni. laqaste. Bella, one, kemm kienet kemm kienu jiġu frekwenti daw l-affarijiet? Le, kienu frekwenti biket waħda. Per eżempju, darba. Per eżempju, darba oħra, Qomt nagħmel speech fil-Parlament fl-aġġornament. Sewwa. U kont qed nikkritika lill-Gvern ta' dak iż-żmien għax kien hemm xi ħaġa li ma tahiex lill-ħaddiema jew ħaddilhom xi ħaġa, ma niftakarx id-dettall. U fost kollox qed ngħid dan huwa Gvern għammiel. Spiċċa l-aġġornament, tara kienu kollha telqu 'l barra, kien hemm xi tnejn tlieta fadal, u jiena u ħiereġ mill-kamra tal-arazzi dak iż-żmien tad-dewra, kien hemm Lori Sant u l-Perit U l-perit bħal samxed. Dalli. Dalli. U tawni xeba xebu. Meta jt xeba xebu. Per esempio, kena trej kbir, kbir tal. tal. Aw, kienem trej kbir kollu ramel. Fej kienu jitfu sigaretti fih. Eh. Dak kollu ġew iċċi. Kissin li nuċċari reġa. U mbagħad daqqa ta' sieq ġo tawni bis-sieq, tefgħuni fl-art u bdew ituni bis-sieq. U jtuk bis-sieq fejn? Kull imkien, jiġi fejn jiġi. Jiġi fejn jiġi, ġo rasek, ġo. Ġo l-kapp. Mbagħad kien iftakar li kien, biex ngħid salvani, kien id-driver tal-Alla jaħfirlu għat-tarf bezzina li kien il-speaker ta' dak iż-żmien u kull ukoll kien. Laburist. Tal-Labour. Imma d-driver tiegħu qabadni u kien qafilni fit-toilet. Għall-jara tiftaħ għalhekk titniffes issa, meta mbagħad kulħadd telaq il-barra fetaħ l-uħuħ. Illum nitħaqu ġifieri. U x'kienu l-konsegwenzi tal-xeba tipo biex nifhem kemm kienet kemm damu jtuk? U le, ma mhux seha, sekondi u kien xi maġġi ħatafni minn taħt idejhom u da kollu. U reazzjoni tagħhom meta daġi u qabad jipproteġik? Le, ma niftakarx. Niftakar li qabadni, jina askontet nara x'kelli r-ramel kollu ġowiċċi, ġajnejja u tefani ġo toilet. U hemm ħafna. Ngħidhom tad biex ngħidha qed ngħidu l-avventuri għaddejt minnhom. Daw parti sa għaddew m'għandni l-ebda hard feelings. Jiġifieri jiena kif jafu n-nies kont aħrax, kont mqareb, ħa nagħmlu hekk, kont imqareb però qatt, qatt u ngħidha b'sodisfazzjon qatt ma ħallat jiena l-politika man-nies. Jiġifieri ma nafx, s'issa qatt ma sibt li xi ħadd jiġi jgħidlek Josie Muscat għalili għamilli vendikazzjoni. Jew Josie Muscat jiena kien ħaqqni hekk u ma ħadtix għax oġġezzjona. Jew għamilli transfers u dak kollu. Però meta pereżempju Lori Sant kien isawtek,